Assalamu aleykum hormatly ildeşler we watandaşlar. Meniň TikTok'uma çöp ütke gitdi bana.

Farhat gowumy? Açyk açyk. Açyk tut. Salam aleyküm watandaşlar. Bu gün efirimizde Farhat Durdyýew. Hormatly Farhat.

Efiri paýlaşalym oňa bu gün ýakşy temalardan gürrüň bar konkretny oba çözadrom bara. Watandaşlar Boldy. Türkmen gybat email ru bu gün sizleriň hyzmatyňyzlarda hadi paýlaşalym efiri. Türkmen gybaty kim o?
Türkmen gybat mail ru.
Aleýkim Azy aleýkim watandaşlar Taze efiri aleyküm selam. efirýam paýlaşaly watandaşlar ekrana hem bara kyn görmeseňizler çift tıklaýyň ki hemme kimden öňe öňe çykaly tiktoga girenden Geliň bir geliň meni efirimiz çykyp vatandaşlar dursun geliň ya. bara. Aa, Vedushi vedushi geliň Ana. geliň.
Şu wagt Işanyň kanalynda. Geliň geliň çepekçiler zatlar bolsa hem gelip bilesizler. Bugün açyk diskussiýa gidedi watandaşlar geliň.
Sen normal medalar ýagşymy?
Haa.
Nime gep gürüň nime tajal.
Ey täzelik könelik Şansa- ýok şa şa şo gulluk şo dulluk diýýä. Aleýkim, aleýkim.
Hawa Dusýa hem Şansa- efir açdy we bilemiz.
Dusýanyň efirinde hem adam bar geleweriňler bärge hem. Hawa, Asly hökman bitde Dusýa- çepekçi tapmaly.
Bitde Dusýa- çepekçi tapsaň hemme göre geledi.
Russiýanyň ýaýyna diňe näme gerek?
Uruş gerek, razborka gerek. Bolmasa boş uruş, uruş razborka emes. Normalny diskussiýa geçeli. Çepekçileri hem edibilsek al gerekmidi şolar bara şolarsyzam.
Tamam biz Russiýany aýramyz ýok, Russiýa hem gelsin.
Aýne.

Bizeriň efiri ýa bir nimeniň efirine Watandaşlar geliň ber bu gün gyzykly gürrüňler bar bu näme Azat Isakow öýüne gowuşdy çagalarynyň ýanynda nesip bolsa ýakynda suratlaryny göresiler Ow Aleýkim Aleýkim Arzu ada
gowumy. Arzu ada hoş geldin eýwalla eýwalla şeý ondan soňra şeý bu prezident futbol oýnap ýürgen haberiňizler bolsa.

Geliň watandaşlar bugün gowy täzelikler bar efirde. Gaty gowy täzelikler bar. Sanksiýalar hakynda gürrüň edeli daway başlaly şu sanksiýany nesip bolsa dekabryň başynda gideli bereli şun indi boldy täze ýyla bir öz ýurdumyzda geçireli watandaşlar. E sen doly bolsaň Doly bolsaň efire girseňä kim berdi berdi berdiýe.
özleriňize jogap beriň beýlekiler bilen işiňiz bolmasyn boşlar Näme diýdi. bizler Tamam tamam. beýlekileri neme edip otupmyzmy ýa zorla zorla çekip otupmyzmy ýa ýanymyza. Ýok ýok Her boş kim ýeriň öz oňa karap isleýi bilen.
oturmaň onaka boş. Zaten her kim öz adyny ýazady orda her kim özüniň harakterini ýazady başga hiç zadam ýazmady. Her Aýýe. molla öz başyndan geçirenini aýdatdy da edil şoňky ýaly oň üçin boş beriň. Watandaşlar Nowgoda çenli öýe gitmegiň aladasynda däl hemmämizem. Hawa bizler watan dönegi sen watan dogrusymy?
Gel onda watan biz watan dönegi bolsak tamam bolýar. Sen sözüň bilen watan dönegi. Gel onda sen şu watanymyz hakynda bir dogry bir zatlar aýdyp bereni bizem eşideli belki bilmeýändir sony. Gel watan öwreneli senden.
Özýän bileni watan watan dönegi kim bolady? Nime bolady?
Watan dönegi sizler. Salam aleyküm selam.
Gelsene Baramyz öýüňe baramyz göräýiň diýdi. öýlerimize baramyz al gara oturyň Nesip gara. bolsa Berdi Berdi öýümize hem baramyz nesip bolsa baý bo köşküň öňde tansam oýnymyz nesip bolsa prosto öýe barmak emes köşküň öňünde şu Harazm lezgisini çaldyryp oýnap gitjek Lebaba nesip bolsa tans oýnap barmy waprosyň Seniňki tekke watan dönükleri bar bärden gelip siz boş siz boş diýip am neme diktatoryň amkador pagruşikleri bar. Siziňem boýnuňyza ýükiäm salyp özümizem ras tans oýnajak köşküň öňünde barmy woprosyňyz? Arzuw ederin diňe. Arzuw arzuw etmek adam arzuwsyz bolmaz guş ganatsyz. Ýagşy niýet ýarym döwlet. Hiç watandaşlar muň ýaly dalbaýoklar üçin kelläňizi bozmaň-ow. Bular samsyklar. Anekdot bar bilýäňizmi? Bir san diýä neme diýä bu Bir sany garry kempir bar eken diýýä. Ýaşulusy bilen gelip otyr diýýä. Öňündenem bir ýaşuly çykyp diýýä, ýaňkyň kempirini öpüpdir diýýä. Soň ýaňky diýýä, kempiriň ýanyndaky ýaşulusy diýýä, özüniň diýýä, hojaýyny diýýä, ýaňky öpen ýaşulyny burmuş urupdyr diýýä. Ýykylypdyr diýýä. Soň ärine seredip aýtýarmyş diýýä, Häzirki döwrüň adamlaram näleý biriniň aýalynam öpüberýärler diýipdir. A soň ýaňkam turup diýýär, muň özüniň ärini ýaşulyny bir urupdyr diýýär, ýykylypdyr diýýär, soň ýaňky diýýämiş, öpen adam-a diýýär, özem-ä öpen-ow, öpjegem goýanok. Edil şoňky ýaly bularam bar-a ýazýanlaram, öz-ä edenok, etjegiňem aýagyna badak boljak welä, sebäbi bular haram diktaturaň arkasyndan pul pul gazanýar. Bu diktatura ýykylandan soň muň ýaly berdi-berdiler çörege zar bolar-ow Aşgabadyň nemede altynja Altylyk awtobusyň koneçnisi bar gündogar daýhanbazarda şo taýda gul bazary bar şo taýda oturar bu haramzadalar başka ýerde ýeri ýok bulara diňe şo gul bazarda Maksat Türkiýanýany şo taýk brigadir edip goýarys Şatlyk Şyhyýew şo gul bazaryň başlygy bolar şo taýda oturarlar ýa ni winowat energiýa winowat dip menä şeýdip oturar bu haramzadalar garaşyň entek Ýok bulara pulam töleneni ýok bulara fast dediler şonuň üçin çozdylar biz hem Bular o Hawa-wa, ýa bular, bular ýa bir zady bir kolhozbaşçykdyr, ýa bir zady nämedir. Aslynda bar-a watandaşlar şu bir garyndaşyň ketderak wezipede işlegende prezidente ýalakaçylyk etmeli bolsa men etmeli-ow aslynda, men etmeli, hakyky-da. Tohumym tejim şumat galstuk dakyp oturan hemmesi. Men etmeli ýalakaçylygy, men edem ýok şony. Şu birinji özümiňkilerden başlajak baransoňam.
Erkek bolsan göreşeli diye haram var diye.
E bizler ne bir şey tutmuş, bizler hem göreşe oturtmuş diktaturanın.
Göreşeli diyen yok, görüşeli de oturan. Stirçat edeli de oturan. Görüşeli dedi. Bizler e, mağa seret, neme diye Selim Türkmen, biz sen bilen görüşmeyiz, biz birinci stomatolog Berdi Muhammedov bilen görüşeli, ondan son seni alıp geliyorlar özleri, görüştürmene, tamam mı? Hazır sen kellen arda oturma, biz sana vaqt getirmene vaqtımız yok hazır.
Gir girjek bolsaň o efire görüşjek bolsaň gir kana götüň bar bolsa. Hany içiňizde atyň ýüregi iýen bolsa çepekçileň içinde at ýüregini iýip geleniňiz piliň ýüregini iýip geleniňiz bolsa geliň şu taýda sögüşmän erkek ýaly diskusiýa edeli. Geliň iste konstitusiýadan iste ekonomika lýuboý temaňdan Türkmenistanyň gelejek strategiýasyndanam lýuboý temadan gel erkegiň bolsa çepekçi tarap ýöne sögüşmän diskusiýa etjek bolsaň gelin Men diskussiýa etjek özem iki bolup geliň. Geliň men ýekeje özüm Aleýkum diskussiýa etjek. aleýkum watandaşlar efiri paýlaşalyň. Kyn görmäňdana.
Efiri paýlaşaly watandaşlar. Diskussiýa geljegiňiz bolsa çepekçi tarapdan aşakdan gyýbatçy heleý ýaly är uran heleý ýaly ýazmaňda geliň bärik ýüz ýüz ýüze gürleşeli. Ýöne sögüşmän gürleşeli. Geliň. gürläbilýäniňiz bolsa, biriň konstitusiýa diýýäň, biriň kanun diýýäň, biriň ekonomika diýýäň. Hawa. Biriň ekonomika diýýäň, biriň politika diýýäň. Geliň-le, haýsyňyz bolsa, lýuboý temaňyzdan gidişjek men. Barmy içiňizde? Aşakdan boş-boşuna ýazmaň-da. Gelibilýäniňiz bolsa, atyň ýüregini iýen çepekçi bolsa gelsin. Aý aslynda atyň ýüregini iýen çepekçi bolmaýada biziňki ýaly halk üçin göreşýä. No. Şoň ýaly watandaşlar indi näme etmeli biz muň ýaly çepekçileň sözüne seredip oturmaly däl bular nämesi ol ir döwürlerde kasetalarda ýüzünde çyzyk bolýara şeýdip görüp oturan wagtyň toýda bular şoň ýaly kasetaň ýüzüniň çyzyklary bular watandaşlar bular bulara üns bermeli däl glawny toýa seretmeli. O çyzyk geçip gidýär, o bir gezek lypyr-lypyr edýär, iki gezek lypyr-lypyr edýär, geçip gidýär. O çepekçilere hiç seretmäň. Şonuň üçin watandaşlar sanksiýa taýarlyk görmeli, çelençlerimize başlamaly. Hemmäňize nesip bolsa ýakynda kanallarymyz bilen YouTube kanallarymyz öz nomerlerimiz bilen e, nemeler bildirişler e, bildirip başlarys şu öňümizdäki aýyň birinden.

Harmanlar efirler bilen. Ay balgam özüňizem almaň. Barmy sen? Ýagşy bar.
Ýagşy bolada.
Pälwan girjek dämi? O serede otysyň ama.
Pälwan bu atyň ýüregi diýen däldir o. Näme atyň ýüreginem iýip bilmeýär özi goýun bakyp ýör onam eşekde baksa atyň ýüregini iýer.

Tema Farhat Teman sen açmasa sanksiýa barada Her sapar toýun, oturansyň ýa her sapar owa.
Her sapar toýun tamadaş, istek men geplep oturmaýyn. Ýok ýok owa ine Johnson Johnson ekemiz girdi.
Hawa. Jonson aka bu gün näme? Myhman ataňdan uldydy. Siz başlanka onda. Sag ol.
Minnet minnetdar sag ol hormatyň üçin. Ýanka diktator sistema gelende pesse çepekçiler bar. Diktatora diktatora hmm. başga zat diýip. Men diktatoranyň nämeligini bir düşündirip berin. Taryhda geçmişde bir okasaň, öwrenseň

Şolara hem el koýuljagy bu ýerde ýüzde ýüz görnüp duran. Çünki artyk mundan soň şoňa gezek gel oturan. Şonda hem sesiňizi çykar men oturjak bolup oturslar. Şonda hem sesiňizi çykar men oturjak bolup oturslar.
Çünki hazır geldi şoňa geldi ýagdaýda. Neçem bir adamlar, iş adamlaryny içeri aldylar. Hiç kim sesini çykarmydy. Neçem bir adamlar gitdi, ölüp gidip oturan sesimizi çykaramyz ýok.

Azyrak öňe çykan adamyň aýagyna badag urjak boladylar. Bir-biriniň etini ýep ýürüpdiler-dä. Onda lujsy birinji bir şo nardaky diktatura degen zady aýyraly, şu stomatolog Berdimuhammedow degen haramzada it ogluny bir üstümizden aýyraly, millet parazy. Şony bir aýyrandan soň, soň hemme zadam özi normalny bolup gidedi. Birinji oçür şony bir aýyraly. Şony aýyrmyn durup bärde o gijdalaýgiždaň alyp oýnap ýürgenimiziň peýdasy ýok. Ony aýyrmak üçinem bizäriň halkymyz haly ýüz prosent taýar emes. Bizäriň halkymyz ýüz prosent watandaşlar taýar emes aluňa. Naprimer, Farhat, aýdaly,
kondakt desem size, halk hazir bizär on adam oturyp gürrüň etsek, sekizde siçki barkaňdan çapak çalady. Öýle bi halk bilen ýane öýle bi agzy birlik bilen diktatura ýykylmydy watandaşlar. Onuň üçin nem şetmeli halkyň içinden bir ýüzte, ýüz ellite, eň azy altmyşta adam ýüzümizi açyp çelinç çekeli, gideli şo ýana sanksiýa bir gezek bereli, iki gezek bereli, ikinji sanksiýadan soň Gaganyň suduna alyp baraly şu haramzadany, Gaganyň sudunda kak položnny sud edip, şo ýanda human raýtlaram katnaşady,

aýdyberiň. Salt sen nimä tesir eder şonyam bir aýdyp geçseňä bilmedikler bar eşitsinler öwrensinler.
Sanksiýa nimäe täsir eder? Sanksiýa ine garaň bizler aýdyp oturypmyz daşary ýurtdan aýdaly gurluşyk ministrliginde Türkmenistanda şo Türkmenistanyň senagat gurluşyk ministrliginiň senagat pudagy bar. Bu senagat pudagynda sement zawodlar, kerpiç zawodlar şunakan stroý material çykaradogan zawod fabrikalar bar. Bularyň çykar oturan materialy Türkmenistandaky gurluşyga ýeterli däl watandaşlar. Ýeterli däl. A soň bu näme edýär munuň haramzada ýegenleri daşary ýurtdan import edýär Türkmenistana ýaňky gurluşyk materiallary. Nähili import edýär? Men ony wideo çykyşymda hem aýdyp geçipdim. Aýdaly bir zat on dollar bolsa şony kagyz ýüzünde ýüz dollar diýip ýazýar-da Türkmenistanyň döwlet gaznasyndan ýaňky ýüz dollary alýar. Togsan dollar bir pribly bar munuň. ýaňky on dollarlyk zatda getiribem ýurduň içine kommersantlara, ýaňky orta, kiçi telekeçilere, stroýmaterial magazinlere şony ýüz ýigrimi dollardanam satýar. Indi serediň, on dollarlyk zady on bir esse üstüne alyp otyrys-da şonuň, on bir esse üstüne goýup. Ine, şu zatlary durdurmak üçin Türkmenistan näme üçin bir ýüz ýetmiş milliard dollar karzda? Ýaňky gaznadaky puly sen, koneçny, on essesini alyp otyrsaň, aldap, aldap, aldap alyp otyrsaň, koneçny, Türkmenistan karza batýar. Bulara tapawudy ýok karza batan. Sanksiýaň netijesi ýaňky ekonomiski sanksiýa berdirsek bu haramzada Hajymyrat Rejepow, soň ýaňky Şamyrat Rejepow, soň prezidentiň Angliýadaky gyzy, dogany Mähri, Kemal, ol, bul, Guga ýegen, ýene, ýene, ýene bir topar haramzadalar Türkmenistana import edip bilmeýär watandaşlar. Türkmenistana etjek importlary awtomatiçeski durdurylýar we şo ýerde ýaňky bular daşardan zat getirip bilmeýär, içerden hem çykaryp bilmeýär. Ýaňky import, eksport durdurylýar şo taýda. A soň politiçeski ýaňky nemäni sanksiýanam berdirsek, syýasy sanksiýany. Munda ýaňky biziň Türkmenistan döwletimiz OON-a gidýär, Ýewroparlamente gidýär, WOZ-a gidýär, GDA-a gidýär, oňa, muňa, muňa gidýär. guramalara otuz bäş sany gurama gatnaşýar bu haramzada. Şu otuz bäş gurama gatnaşyp bilmeýär. Hiç kim munuň sözüne ynanmaýar. Hiç kim ina Turan birligi diýdi, ýene ýene ýene şuň ýaly konferensiýalarda getirmeýärler muny. O diýmek, munuň biteni uje. Soň şoňa bir aý, bir ýarym aý wagt berýärler bu kemçilikleri düzetmek üçin. Siz özüňiz oýlap görüň watandaşlar. on dört ýylda bozulan zady bir aýda düzeldip bolýamy? Nägili atyň kellesi ýaly kelläň bolaýsyn, kelläň kompýuter bolaýsyn sen bir ýarym aýda hiçem düzedip bilmäň we şonuň netijesinde bu Gaganyň suduna barýar watandaşlar. Gaganyň suduna barandan soň näme edýäs? Ýaňky 170 milliard dollar karzymyz bar. 170 milliard dollar karzymyzyň hatýaby, hatýaby ýartysyny şularyň alan eden etdilikleri bar, haramzadalyklary bar. Dubaýdaky daçalary, Soçidäki daçalary, owa, beýle Antalýada bar diýdiler otelleri. Soň aňyrda Angliýadaky kazinolary şolar elinden alyp, hatýa by karzyň ýartysyny bolsa töleýäs düşündiňizmi şonda ýaňky aýdaly bir hojalykda biziň bir semýamyzda aýdaly 20 million karzym bar men hojalygymda aýlygymam 2 million men şo 20 million karz bermek üçin näme edýä men hojalygym 20 aý kösenýä her aý 1 milliondan geçiremde 20 aý men hojalygym kösenýä men hojalygymyň ösüşi 20 aý yzyna gidýä serediň Ýigrimi aý yza gaýdýar. Soň men şo ýanky ýigrimi millionyň on millionyny bersem näme edýär? Meniň hojalygym ýigrimi aý yza gaýtmaýar-da, on aý yzyna gaýtýar. On aý. Diýjek bolýanym, Türkmenistanyň gelejekki strategiýasynda, watandaşlar, Türkmenistany ösdürmek üçin muny diňe sanksiýa berdirip, Gagaň sudunda şo alan eden karzynyň hiç bolmasa ýarysyny töletmeli watandaşlar Türkmenistany ösdürmek üçin. Sebäbi mundan soňky gelen prezident ýurdy ösdürmek üçin birinji o karzy bermän durup ýurdy ösdürip bolmaýar. Bu karzam kim etdi? Men alamok, Bagtyýar aga alanok, watandaşlar alanok, hiç kim alanok. Kim aldy bu karzy? Bu karzy stomatolog Berdimuhammedow, onuň ýüpini tutup duran Hramow Žadan we onuň aşagyndaky doganlary, ýegenleri we kim aldy? Tohumy aldy munuň. Tohumy iýdi. Şonuň üçin biz oňa borçly däl. Şonuň üçin hem ýaňky e, munuň üçin hem sanksiýany biz girizmeli. Indi Farhat nemede urulupdyr, urulmandyr, eýdipdir, beýdipdir diýip bir topar e, samneniýalaryňyz bar. Samneniýasy bolan watandaşlar we samneniýasy bolan çepekçilere ýüzlenjek men şudaýda. Farhadyň urulany hemme zady kak položenny fakt. Ine serediň bir tom Görýäňiz dämi? Bir tom men muny öňem görkezdim. Ine. Bir tom kitap bar şu taýda. 368 list. Bu kitabam ýakynda kanun esasynda öz netijesini tapar. Ony sud çözer watandaşlar. Onuň üçin o Farhadyň urulany ýalan, dogry diýip boş obsujdenýe etmäne gerek ýok. kak položeni uruldyk we onuň netijesini Türkiýäň adalatly sudy çözer, Türkiýe çözüp bilmese Ýewropanyň sudy çözer, Ýewropa çözüp bilmese Amerika çözer. Obasynda bir gyzy maskara edip indem başgasy bilen öýlendi. Haýranym sen men obamda bir gyzy maskara eden wagtym ýorgan düşek bolduňmy? Ha? Ýa çymyldyryk bolup durdyňmy sen maňa? Nirden bilýäň ýalandan töhmet atýan?

Sag ol, sag ol. Giç ýagşy ýene bir sapar. E, Farhat sen maňa mm, men kontaktymy bilýän bolsaň, liçka bir näme etsene, habarlaşsana mümkin bolsa. E, ýene bir sapar e, Mende telefon neme, telefonam boldy. Nomer ýok Azat aga. Mende diňe Telegram bar. o Telegrama zat et. Zaten e, o howpsuz nämeleri, p- p- Belbam biraz garaş.
Indi siz zat ediň onda zada şu litka bar häzirki DJ BJ meniň girýanym. Şuňa siz nomeriňizi ýazyp goýuň men sahrany edip telegramdan size çykaýyn. Başlarsynız men bu arada birazcık syr kow şoňa e, ne neudobny ýagdaýdam geldim bilen men häzir sahrany edip. Ha ýok ýok sıkıntı ýok problema da ýöne. Indi şu taýda men çepe. Ne bolup Çepekçilere şu taýda hemmäňize kimede haýranym ba, ondan soňra Pälwan diýen haramzada ba. Pälwan.
Söýünmäli paýyş. Ýok ýok söýünemak men haramzada ýodinde. Ýok meýli meýli prosta öňünden prduprždeniýa. Ýok kaşaryny halalny efirligini bilýän welin ýöne sadaja şuny diýjek bolan şu haramzadalara ýüz ýüz tutýan. E açyk aýtýan ejeňiz zyna edenler diýýän. Seredin. Medeni şekilde aýtýan muny söýünemak. Sadaje şuny diýjek bolýan. Eger hemmäňizem Berdimuhamedowy şon ýaly söýýän bolsaňyz, e ýurduň daşynda 29-njy madda konstitusiýanyň 29-njy maddasynda şeýle bir bent bar da açyk bolýan. Türkmenistanyň çäginde we Türkmenistanyň daşynda Türkmenistanyň raýaty syýasy düşünjesini beýan edip bilýär diýýär-de, aýtjak bolan we miting protesta çykyp bilýär diýýär. Indi haýranym, Pälwan, müň adam, iki müň adam bilen elleňize Berdimuhamedowyň portretini, baýdagyny alyp bir mitinge çykaryp görkeziň-ä, şonýaly eger halk şonýaly goldaýan bolsa şu adamy. Çykyň-da şu Berdimuhamedowyň podderžkasyna mitinge. Näme gaýratyňyz çatanak şu zada?
Haýranym sen efire gelsene, sen bilen gürleşeli-de Dilber abla gel.

Ünüs berdiňmi hemmesi köplenç ejeňe seret, aýalyňa seret, çagalaryňa seret diýip seret ünüs berýäňmi? Bot hukuk tarapyndan bize hiç ýere riçartlyk näme edip bilmeýär. Bular näle bot disitin haramzadalygyny Owa, haramzadalygyny şu taýda görkezýär, seniň ýakynlaryňy näme etjek bolýardy? Tipi görküz. Bular näme etýär? Sen kän çykyş etme, seret seniň nämeň bar? Türkmenistanda riçaň bar, sen saňa basyp bilýän diýip. Da seret üns berýärmi? Hmm. Eýýäm şu şantaj etýär-de bu. Ene e, Farhadyň ejesiniň öýüne baryp ýörler aýtjak bolýar, haramzadalar. Şon ýaly şantaj etjek bolýar. Indi ben şu taýda näme üçin girdim? Farhat sen aýdyşmaýaňlar. Men şu dabawit edin, näde bet bolýardy.
Şu DJP-ni da dabawit edin de şu taýdan bir nomeriňizi ýazyň maňa men habarlaşaryn sizden.
Ruçka bilen list ýanyňda bolsa, e, näme Telegrama Ha dur men sana şunu yazayım. Telegram. Bazı bazıdan aytman azad ağa son nomeriniz reklama olup gitmez. Yok yok.
Siz neme edin azad ağa şu tayda arzu ada deyip biri var şu tayda efirde arzu ada.
Şuna arzu ada. Telegram nemesine siz menin no, öz nomerinizi yazın. Arzu adam hiç kasna. Men nomerim hem yerden ba, yöne seret telegramın nemesini yazdım, niyini yazdım da yani şu an. Ha tamam tamam doğru düşündüm.
Indi indiki mesele. Indi kän wagtyň zaman oturmaýan däl, sadece şuny diýjek bolýan. Hormatly işler, hormatly watandaşlar. Sag boluň watandaşlar.
esasy zat şu taýda o pälwan diýýän, ondan soňra haýranym diýýän. Size büýün ertir nesip bolsa şol köpüňiz arzuw etýäňiz aktiwistler tutarys adydyr. Siz hem ene nesip bolsa Bekdaşa tarap ýörärsiňiz. Nesip bolsa men size aýdaýyn. Hawa, hawa, bularyň hem habary gelip dur. Nesip bolsa pälwan, e, Guwanç pälwanow sen zaten Türkmenistanda bu özi maşenstwo bilen çykyp gaýdypdyr akazyl saňyrda. sud emisi bar eken şo bilen çykyp gaýdyp bir ýerik işe saljak diýip näçe adamdanam pul alyp marda çykyp bärik gaýtýada bärik gelibem indi şo günem ýuwularmyka diýip özüçe halka garşy çykyp ýör ekena bir zada düşünenok ha bir zada düşünenok bularyň eden günesini boş berde özleri götersin bize bize niwalnoýt bularyň eden günesi bize bize şo Diktatory kanda etmeli, nimşe etmeli şondan gürrüňe dälda. Çepekçileri Azat Haýytbaýewa şuny sorap bereli onda Azat Haýytbaýew sanksiýa barada näme düşünjeňiz bar şony bilelani ine segsen bäş adam garaşyp ot diňläp otyr sizi. Sanksiýa meselesinde ýa mužyk kanun tarapyndan birki döwlete ýüz tutdyk ofisialno. döwlet gimony bolan döwletler diýen seret döwlet gimony bolan söz näme söz zady ýören bir döwletler Nejip bolsa bu nertir bu zatlar çaga berip başla ne köpüsi çykyş etýär de Türkmenistan hiç kime gerek däl Türkmenistanyň baýlygy hiç kime gerek däl zat diýipdi Erçekgülem Türkmenistan Pälwanca Türkmenistanyň baýlygy köp döwlete gerek şonuň üçin Berdi diktator Berdi Muhammedowyň güle güle güle näme ederler? Arkaýyn ol hökümetden aýrarlar, sanksiýa bererler, ýatdan çykarma öz adamyny goýjak bolup. Ene janyňyz ýanyp gider.
Janyňyz ýanýan bolsa hem ene ýanyp öläýsin-de etjek bolýan. Sadece şuny diýjek bolýan. Sanksiýa meselesine seredin. Ilki bilen biz kanun kanun esasynda ene täzelikde Türkmenistan konsullygyna baryp gaýdandyrykda teklip bilen üç sany teklip berdik Türkmenistanyň ofitsial hökümetiniň ilçihananyň adatdan daşary ýagdaý konsulyny. Biz näme diýdik? Türkmenistanyň Ženewa konwensiýasynyň laýyk, e, Ženewa konwensiýasynyň laýyklykda 63-nji ýylda gol çeken we Türkmenistanyň 92-nji ýylda bu konwensiýa gol çekip eksas alyp ya ylham alyp diýilýär da eçe köle. Şoňa laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport meselesi diýdik. Bir. Ikinji mesele Mhm. Yalan boş boş ver azat oňa kara oturma. Tamam onlar oka oturmaň siz aýdyň ikinji mesele. Ikinji mesele syrkaw bolan Türkmenistanyň raýatlaryna medeni şekilde we Türkmenistanyň çäginde bolmadyk ýagdaýynda bolsa hem Türkmenistanyň milli býujetinden her ýylda maýa goýum alýan wagty şo taýda saglyk ministrlige belli bir möçberde maýa goýum ýatyrylýardy. Şol maýa goýuma görä, aýtjak welem, Türkmenistanyň çäginden gelen habara görä, akasy daşary ýurtda ýer Türkmenistanyň raýatlygy syrkaw bolýan bolsa hem, şonuň bütünleýin syrkawlygyny zadyny üpjün etmek üçin, ýa liçeni almak üçin, liçeni diýilýär-de, ýönekeý dilde aýdan. Bejergi almasy üçin, hatda çylşyrymly operasiýa etmek üçin akasy Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärçiligi bar ekeni. Ýöne muny hem edenok. Pulam geçýär şoňa, pulam geçýär. Onu onam goýduk. Ýöne iň soňky mesele. Türkmenistanyň çäginde bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň daşary ýurduna iş sapara gitýän bolsa we şol döwletlerde işleýän bolsa we sosial haklary bolmaýan ýagdaýynda, sosial haklary bolanda ýene e, kanunsyz köpümiz kanunsyz işläp ýörsek, muňa bir hakykatçy bolmaly-da, Pension fonda hiç kimiz bir pul tölenak. Şonuň üçin Bu Kanuna laýyklykda şu döwletler bilen, esasy türkmen diasporasynyň köp bolan döwletler bilen Türkmenistanyň hökümetiniň we şol döwletde bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň özara gatnaşyklary ýa ikili ilişki diýip bir kanun bardyr. Ikili ilişkiä laýyklykda Türkiýe Respublikasy bilen bu zada ylalaşyk gol çekip, Türkiýäniň çäginde bergi bermek her bir Türkmenistanyň raýaty mecbur ekeni. Biz şu adamlar Türkmenistanyň çäginden çykan ýagdaýynda e, e, Türkiýe Respublikasyna işleýän bolsa ýa Türkiýede, Ýewropada tapawut ýok. Türkmenistana barandan soňra o taýdan pensiony fonddan pensiýa almana haky bolýanlygy hakynda şu üç şertnamany näme etdik. Indi sanksiýa meselesine gelende, bu üç teklibi biz berdikmi? Berdik. Kabul etdilermi bizden? Kabul etdiler. Muňa çäre gören aklarmy? Gören aklar. Indi şu asnowa esasynda sanksiýa birinji ýol bolan, birinji ýol bolan Türkmenistanyň 3-nji maddasynda näme diýip geçýär? Türkmenistan başkanyň konstitusiýasynyň Türkmenistanyň iň esasy baýlygy adamdyr diýýär. Şoňa laýyklykda bu sanksiýa ýa şu wagtdaky hökümet sanksiýasyny eltip bolýar. Indi Türkmenistanyň konstitusiýasy hem lýuboý döwletiň konstitusiýasy esasy kanun nirden alýar? Ylham alýar. Bütün dünýä adam hukuklar konwensiýasyndan alýar, Birleşen Milletleriniň tarapyndan. 45-nji ýylda döredilen konwensiýa laýyklykda eger diýär, belli bir döwletiň belli bir döwletiň diýär, halky diýýä, onuň medeni ösüşine we jemgyýet ösüşine zyýan bolýan bolsa diýýä, hökümet, serediň, muny kanun esasynda aýdypdyr, başlarsyň syrko birazjyk, bu döwletiň zyýanyna diýýä, medeni ösüşine we e, aýtjak bolan jemgyýet ösüşine diýýä, zyýan bolýan bolsa, bu döwletiň halky diýýä, eline ýarag alyp diýýä, bu döwleti agdyryp bilýär diýýä. Indi Berdi Muhammedow biziň medeni ösüşimize peýda boldumy? Ýok. Jemgyýet ösüşimize peýda boldumy? Ýok.
Gaýta zyýan Onda men sadece iki termin aýdyp geçdim-de. O taýda kän punkty men bu taýda aýdyp oturjaklar. bütinleýin osnowanie esasynda elimize ýarag alyp, Berdimuhamedow hökümetini agdarmana diýýän, ýene bir sapar üstüne basdyryp aýtýan, agdarmana hukumymyz barmyş. Indi. Bar, bar. Türkmenistanyň prezidenti diktator Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň üçünji ýylyň Konstitusiýasyna laýyklykda iki müň altynjy ýylda dekabr aýynyň ýigrimi birinde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Ataýewiç Niýazow, diktator, olam diktator diýen. Ýöne indi merhum hakynda ýa gowy gürlemeli, ýa hiç gürlemeli däl. Näçe köp. Ýöne indi Sapar Ataýewiç diýýär. Sapar Ataýewiç aradan çykan döwri Türkmenistanyň baş kanuny konstitusiýada prezident saýlawlary diýen kanun bardymy?
Awa bardy. Ýokdy. Ýokdumy? Ýokdy.
Onda haýsy kanuna esaslanyp bu prezident boldy?
Şo men hem men hem saňa şunuň şu taýda kanunsyz prezident boldugyny men saňa çykaryp berip görkezip otyryn.
Ýok, indi munuň bir zady bar Azat aga, şunuň kanunsyz prezident bolanlygynyň ýene bir dokazatilstwasy bar-da, akazywatsa, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ýazylyşyna görä, wremennyý prezident bolan adam özüniň kandidaturasyny berip bilmeýän eken-da prezidentlige. Wremennyý, wagtlaýynça prezidentiň wezipesini ýerine ýetiren adam prezidentlige özüniň nemes. Ýok, diňe Çarygeldi Ataýew nä özüniň prezident dalaşgärligine çykardymy nä? Ýok, çykaranok, ony çykarmanka ýok etdi-ä bul. Akmyrat Rejepow bilen dilleşdi-de, ikisiniň dil döwüşiniň netijesinde Ataýewi ýok edip, ondan soň Akmyrat Rejepowa-da agzyňa bal ýa-iýdirjek seniň diýip, geçen soň Akmyrat Rejepowyň hem ýoguna ýandy. Ikisiniň edilen dil döwüşigi ol. Sen, sen o zatlary dogry aýtýaň welin, ýöne men saňa sadejä şuny diýjek bolýan, Berdimuhamedow bir kanun prezidentlerini sud edip görkezecek olsaň diýýän meni seret. Aha. Özgeldi Ataýew. Ha, başlarsyň Özgeldi Ataýew. Dogry. Özgeldi çary geldi, däl Özgeldi Ataýew. Men çary geldi diýip başga birini tanaýan-da. Serediň indi. Özgeldi Ataýew Türkmenistanyň wagtlaýyn ýerine ýetiriji prezidenti 90 güne çenli bolmaly, dogry dälmi? Berdimuhamedow özüni wagtlaýynça ýerine ýetiriji prezident hökmünde bir bir kanuny bozup, bäş ministriň üstünden geçip, bäş wise-premýeriň üstünden geçip, bu özüni dalaşgär çykaryp bilýär, wagtlaýynça ýerine ýetiriji hem bolup bilýär. Näme üçin indi Özgeldi Ataýew e, wezipeden boşadyldy-da, belli bir jenaýat işleri Hawa. zatlar diýip. O fake o habar näme bilen. Indi men sana sadece Hawa. şuny diýjek bolan. Men asnowany alýan. Asnowa diýende Türkmenistanyň Baş Kanun Konstitusiýasynyň 2003-nji ýyldaky redaksiýasynda Türkmenistanyň prezident saýlawlary diýen kanun ýatyryldy. Näme üçin indi Türkmenistanyň prezident saýlawlary kanunynyň ýerine Türkmenistanyň ýeke-täk prezidenti we ömürlik prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy diýip geçýär. Indi sen maňa aýt. Indi ömürlik prezident kanuny bolan ýagdaýynda sen prezident saýlawlary diýen kanun nirden çyksyn?
Bu özi sahte çykardy şo wagt şo Öwezgeldi Ataýew saýlan wagty saýlawlar nädip boldy onda Pomanow gatnaşdy Joraýew gatnaşdy Nuryýew gatnaşdy kandidaturalaryny geçirip o kanunsyzlykdanmy çykdy o zaman onda şo ýylky şo Saparmyrat ölende dekabryň ýigrimi birinde ýogalandan soň bu fewralyň on dördünde prezident boldy-da kakoýta e, bir ýarym aýyň içinde şonda prezident saýlawlary geçirilende bizden neme Joraýew gatnaşdy, na Balkandan Pomanow gatnaşdy. Olary soň ýok etdi hemmesinem, bäş sany kandidaty. I Berdimuhamedow özem goýdy kandidaturasyny. Ol, men diýjek bolýanym, haýsy kanuna esaslanyp şony etdi? Siz aýtýaňyz, prezident saýlawlary bar diýen kanun ýok diý, ýok şoň ýaly kanun. Ömürlik prezident diýýäňiz. Diňle, diňle, diňle, men saňa sorag esasynda berdim. A, ondan öňdeki bolan e, halk sözde halk maslahaty näme? Hä, bir halk maslahaty bolupda, şonda prezident saýlawlary girizildi. Ýok, men saňa diňle, e, hronologiýa boýunça gidip otyryn-da, dogry däl? Men saňa hronologiýa esasynda sorag berip otyryn, ene. Şu wagt. Mhm. Türkmenistanyň halk maslahaty şu günüň şertlerine görä kanun çykaryjy edaratdymy ýa edara däldimi? Kanun çykaryjy däldi. A onda halk maslahaty kanun çykaryp prezident saýlawlary diýip konstitusiýa täze redaksiýa e, zat ýazdy. Indi bir kanun berdi Muhammedow diýende indi sen düşündiňmi men näme üçin diýýän buna? Ha ha ha tamam.
Значит halk maslahatyna hem kanun çykardyryp ýok zady bar etdi da karoçi. Ýok kanuny bar etmäne çalyşdy.

Sebäbi o Milli Mejlisiň nemesini, başlygyny Ataýew ýok etdi-ä o taýdan. Eý, halk maslahatyna geçirdi şonuň hukugyny. Ataýew ýok etse, onda Mämmetgeldiýewi kim bolýar onda? Onuň orunbasary Mämmetgeldiýew bardy. Ha, Mämmetgeldiýew o taýda rol oýnamaýar. Karoçi, bu taýda bar, Azat aga. Şo reforma bolan wagty o taýda kanuna, panuna hiç zada seredenoklar, karoçi. O taýda näme, Gün güýçliňki, et dişliňki diýen zaman oldu şo döwürde. Kakoýty 16-njy dekabrdan 26-njy dekabr aralygynda 10 gün aralygynda şoň ýaly bir döwür boldy. Kimiň mafiýasy, kimiň göti güýçli bolsa şolam prezident bolmaly boldy. Ana şo bilen hem geçildi omat. Halk maslahaty hem reklama boldy. Prosta göz üçin edildi hemmesi. Hökümet hakynda çykyş etýäňde käwagt. Awa.
Yo men hökümet hakkında çıkış edýän, ýöne indi iç giyin girip otursaň Türkmenistanda edilen ok da şu kanun boýunça şu wagt. Aha.
Kanun hökümetiň kanunlygy hakynda bir çykyş etýän men e, özüme seredemekden ýöne ol ola seretýär da açyk bilen biziň bir analiz top analitiki topar bar Falcon diýilýär da. Abyçyň köpünç informasiýa toplaýar da. Indi men şu taýda bir zat aýdaýyn-da. Seret, men biraz syrkawda, şoňa näme bilmedim kän. Mhm. Ene Türkmenistanda hakykatdan prezident dalaşkär bolup biljek we ýa wagtlaýynça ýerine prezident bolup biljek adam iki adam bardy. Ola biri Özgeldi Ataýew, dogry aýtdy. Birinji dalaşkär şol. Ikinji dalaşkär hem Türkmenistanyň goranmak ministri Mehmet Geldi Ageldi.

Yo azada men onçasyny bilemokda men indi maslahatyň başy kimdi orun basary kimdi ýöne bilýän şol taýda bir kanun iş edilenini bilýän. Ýok, mejlisiň başgany, baştony diýilýär. Mejlisiň baştony 5 sany orun basary. Tamam, mejlisiň başy, ha. Mejlisiň baştony bolny polny demir zawad etdi diýilýär. Gana mysal getir. Mejlis polny ýokary wezipeli nämeleri ýok, başlyklary ýok diýilýär. Mysal getir. onda eýýäm şu halk maslahaty orta girip, birinji dalaşgär çykaryp biljek adam 90 günüň şertine göre, 90 günüň kanuna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine Mämetgeldi Aýyldy çykmalydy prezident hökmünde. Ýöne o günüň şertlerine göre konstitusiýada prezident boljak dalaşgär 50 ýaşdan geçen bolmalydy we 70 ýaşdan kiçi bolmalydy. Mämetgeldi Aýeldi näçe ýaşyndady o döwür? 73 ýaşyndady. Mämetgeldi Aýeldi kimiň ogadaşy?
Bilemok, men onçasyny bilemok-da. Azat Gaýytbaýew, men oň ýaly o derejede o sistemanyň içinde, çünki o döwürler men okuwçydym, alty-ýedinji klasdym. Şonuň üçin hem men kän gyzyklanamokdym o zatlara. Bolmasa men aýdyp bereýin, kim nähildi. Ýöne onam öwrenerin nesip bolsa men entek ministerstwolary gutaryp Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Mejlisiniň orunbasarlary, Gurbangulynyň nähili prezident boluşy, Saparmyrat Nyýazowyň nähili ölüşi hakyndaky temalary çykaran wagtym men aýdyp geçip bilerin. Ýöne häzir minsterstwolary çykaryp otyryn bu bir ikinjidenem men siziň aýtýan döwürleriňiz çagadym entek. Oň üçinem kän men o zatlary bilemok. Men näçinji ýyl onda men çaga ene seret. Aýtsaňa. Siz nämede bolsa dokuzynjy klasy gutarandyňyz şomal. Ýok.
9. Ha dogry 9-y gutardym. Bir bir Berdi Muhammedow işte. soňrady bize. 10 ýyl okady. İşte.
Ýöne siz hem ony okadyňyz, okadyňyz da bildiňiz o taýda. Okap öwrenip bildiňiz. Men özüm ekonomistini gutaranymdan soň men indi şo konstitusiýa ýaňky apparat, mejlis diýen zatlary indi öwrenip otyryn.

Seret men sledotil däl o Kurbanowyň aýdyşy ýaly sledotil okan diýip. Men sledotil däl, men ýörite edaraly fakultetde okadym. Ýörite edaraly fakultet bolanda gözeneklerdeki arhiwler we milli arhiwiň nämesinde okadym. Men şol ugrum meniň şol arhiw, arhiwizasiýa. Indi men sana sadece şunu diýjek. Bu taýda, seret indi bu taýda diýýän.

hormatly arkadagymym diýip oturyp bilýär. We gerekli wagtynda, gerekli wagtynda çykyp galardan öý serediň biz sene zat diýip. Indi şu wagtlyk ýagdaýda Berdi Muhammedow sanksiýa berýärse, Berdi Muhammedow bermeli hem sanksiýa açyk bilen. Berdi Muhammedow sanksiýa däl, ony tribunala bermeli, de, woýenny tribunala bermeli. O köpüsi aýtýar, gazda berer, zada berer. Ýok, muny tribunala bermeli. Gönüme. O faşistleri hökmünde atmaly bar. Indi men sadece şunu diýjek bolýan. Indi Berdim Hamedowyň sanksiýa spisigini döretmek üçin, iň bärisi sanksiýa spisigini döretmek üçin näme etmeli? Hökümetiň adamlaryny goldama. we ýa bolmasa hökümetiň adamlary diýende ene köpüsi aýtýar, Eý siz nä hökümetiň adamymy, hökümetiň adamymy boluň. Ýok, hökümetiň adamlaryny goldamak diýende näge diýýär? Eger belli bir hökümet döwlete gelse, halk tarapyndan saýlanan hökümet gelse, sizi priatistasiýa esasynda

A eýdip, häzirki ýagdaýda bu haramzada berdi Muhammedow hökümetde otyr başlarsyn gelip. O ýanynda häzir bilýärler, düýn ertir bularyň basyljagyny bilýä welin, ýöne näme diýýärler? E bular gelse bizi eýýam uj basarlar-da, äçek bolýar. Ýa bizi türmä gözene atarlar, zat ederler diýip. Ondan gorkýarlar-da näme diýýär, paka döwrüň bar wagty hatda bir iýip galan diýýär-de, korrupsiýa esasynda. Şonuň üçin otyr bular. Şonuň üçin Berdi Muhammedowy goldap durlar. Hmm, dogry. Dogry, dogry. Hoş geldiňiz, User. User.
Bula çepek çepek çykyp bardan.
Çepekçiligini de kaza edip gidip otyr aýryň aýryň. Azat Isakow Aýdan Merdan diýen oglanlar bular bilen bile işleýärmi? Onda men bilemak barsarsynız. O soru men e, bilmeýän zat soruma jogap berip biljek däl. Ýöne sadece şunu diýjek bolýan Farhat e, gaty görme ýöne e, Azat Isakow Aşgabada uçmady. E, Ony men saňa duýdurýan. Ol gönümel Türkmenabada baryp düşdi. Häli bu güne çem Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň polisiýa müdirliginiň podwalynda reglament esasynda knişkadan hem bile geçmeýär. Seret, häli hiç ýerde zapisi ýok. Hep düşkürem 10-njy koloniýam, 8-nji koloniýam geçiren aklar.

Şol adamlar, yani şu haramzadalar hem halkyn duşmanydyr, ýatdan çykarma, şo Taganow er er diýen adam, yani ady familiýasy oçistosyny, diňe familiýasyny öwrenip bildik, ýöne oçisto zadyny öwrenip bilemde. Nesip bolsa şo Taganow er er ýa bolmasa operatiw gullugyň başlygy wezipesinde işleýän adamy nesip bolsa

Onuň başlygy bizde. Azada, siz aýtdyňyz da prýamoý çärjew uçdy başda dediňiz, siz hem bagyşlaň onda. Azat Isakow prýamoý çärjew uçanok Azada. Azat Isakow Aşgabada uçdy, Žitnikow oturdy Azat Isakow. Žitnikow da oturdy. Žitnikow hem bilýäňiz ýerini men şo wideomda aýdyp geçdim. Žitnikowdan soň milli howpsuzlyga geçirilip, Azat Isakowyň Çärjewe gelenine dogry şestoý atdeldeligini bilýän. Ýöne er eri men toçny bilemok, şistoý otdele gelenden habarym bar, hatda ony aýdybam geçdim men. Azady Sabit Çärjewe gelende 3 gün boldy. 3 gün boldy Çärjewe gelende. Käbir zady Farhat, käbir zady bilmeseň aýtma. Näme üçin ýöne biziň e, hakykat tamam men aýtdym. Polisiýa, polisiýa milli bolup başlaýar.
Dokazat edip berjek.
Ýakyn günlerde suratlar bilen dokazat edip berjek. Ýok, dokazat, ýok, dokazat edip bilersiň, men mesele däl. Ýöne Men bu taýdan ana şu çepekçiler barda prosta kän zat aýdamma. Hmm. Men boşuna aýdamma Türkmenistanyň polisiýasy hakykatdan milli bolup başlady diýip aýdanymda bir zat bir zat näme anyk bir zat ýetip aýtýanda aýtjak bolýan. Milli diýende özüm düşünendim. Indi size bir soragym bar şu taýda azada. Russiýadan özi kargon samolyodynda gaýtdy, gruzowoý reýsde gaýtdy ol, normal samolyodda ýok. Kargon reýsinde Sen makasyrlara görä... Şeýle kargon reýsinde, şeýle kargon reýsinde gaýtdy. Russiýadan kargon reýsinde gaýdan samolýot çärjewe düşmäne haky barmy?
Registrasionny nomerine lokatordan görüp Jan agam, jan agam registrasion nomeriňizi bilýän, Russiýaňam näli ýurtdygynam bilýäňiz. Belki şo siziň eliňize berlen ýaňky maglumatlar ýalan bolup bilermi? Belki size dogry dälde, Çemen Öräýewa duruň indi Çemen Öräýewa Rossiýanyň hökmedi ýalan maglumat beren bolsa. Çemen Öräýewa durdun ne diňle Farhat men sen bilen gürleşip durna. Men Çemen Öräýewa bäri ne sok. Yo sokamok mendi şoň elinde bir list bar eken Rossiýanyň içeri işler ministrliginden berildi zat diýdi. Belki şolar ýalňyş maglumat berip bilýärmi?

A tamam siz şony çärjewe gitdi diýip otursyňyzda, çärjewe. Men hem dokazat edip berjek diýen, men şony çärjewe gitmedigini. Şuny diýjek. Ýok, indi men saňa sadece şuny diýjek bolýan. Mhm. Dönet. Indi belli bir taýdan maksat tapanlar bar eken. Maksat aga şu agşam sagat näçe doşdy? Şonam aýdyň 7 töweregde Moskwa sagaty bilen. Uçan wagty. Farhat bu meseläni bärde çözmäň çepekçiler kän diýä dogry aýtýa Azat aş o liçkada gürleşer son adjelni Sä bärde çepekçiler kän soň aljak maglumatlarymyzam alybilmän galmaly bu bärde bir topar haramzada bar. Ýöne
Farhat, käbir zady bilmeseň, Farhat sadece sana şunu diýjek. Ýok, Farhat, sesiň birazjyk peseldi, e, näme, bagtyk sesiň peseldi. Juda peseldi özi. Käbir zady bilmeseň, esasy sen dogry belki gowy niýet bilen çykyp aýdarsyň, ýöne duşmana güldürersiň. Ondan soňra ene aýtýaňyz, näme üçin ene Ha näme ynananaklar zada ynananaklar demokratiýa ymtylýan raýatlara ynananaklar diýip-de geçer köre. Ene şeýdip adamyň güwenini gaçyrýaň sen.
Men sana ýene bir güwenini gaçyramok. Azat Men sana ýene bir sabır aýtýan.
Diňle. Diňle. Men sana men ol akademiýada okadym, meniň kursdaşlarym köp ýerde ki men indi näme oturmaýyn daýçak bilen. Sadece şunu diýjek bolýan. Azat Isakow ilki bilene 20-sinde öwlän 12 töreklerinde käbir ene bu taýda oturan Sapar Myradow ýalylar gen prokuratura Russiýa Federasiýasynyň gen prokuraturasyna gaçak bolup ýör we Türkmenistanyň konstitusion gurluşyny bozýar, zat etýär. Gen prokurora haýyş edip dilekçe ýazan wagty dilekçe diýende

Käbir zada näme etsin? Farhat bilýän olsun, sraz çykyp näme çykyş etmedi aýça bilen. O aşgabady uçurupmyş zat etmiş diýip, sen şeýdip ana o çepekçiler bar bärde, şolary güldürersiň aýça bilen. Biz azaty häzir danna wreme hiç ýyly kömek edip bilemzak, zyýan etmäli hajabydy. Zyýan diýende özüň düşünendir näme diýip. Ýok, azada hiç ýyly zyýan ýetirip bilmeýärler. Edil ömrüzok ýaly bolýar. Ýöne Şu taýda logiçiski pikirlenmeli-dä, naprimer, men tutulsam häzir, meni näme üçin çärjewa uçurmaýarlar? Ýa Ömrüzowy näme üçin çärjewa alyp bar? Nähili aktiwist Raýsyn bilen Jaşkewada barýar, Azat Saýytbaýew? Ozal bir minut gepläp bolsun-da, şuny ikitäk bir oçurma-oçur gepleşeli-de otur. Serediň, birinji oçur Aşgabada uçurýarlar, janym agam. Ol prezidente garşy suka, ejeň, bajyň diýip sögen adamy prýamoý çärjewe eltmeýärler, birinji bir logika bar, bir düşünip göreli. Sebäbi ol men ynanmaýan o zada çärjewe prýamoý barypdyr diýen ýok oň ýaly zat. Ol diktatura sistemasy hiç haçanam dogry habar bermeýä, siziň kursdaşym diýip ýören adamlar bar diýdiňiz, tanyşlar, güýçlüler bar diýdiňiz, olaram şo diktaturaň elinde işleýän adamlar. Aýtýara öňküler nämeden pagondan dost bolmaýa diýýärä pagondan dost bolmaýa. Olar size dogrusyny aýtman bilýä. Onuň üçin ony dawalaşyp oturmak gerek däl. Ýakyn günlerde men şony fotoshop edip çykarjak suratlaryny. Aşgabada baryp düşüşini hemme zadyny. Aşgabada. Hemme zadyň suratlary bar diýen men size. Aşgabada baryp düşdi. Men hatda eşigine çenli aýtdym şonuň. Aýagyndaky krasowkasynda iki sany diýdim gök palasasy bar, gara jinsi bar, üstünde-de maloşnyý jemfer bar diýdim. O dalbaýok rozowaý ony futbolka diýip ýör özüçe bilse bilmese. Ýöne men oňa Jenfr bar diýdim. Men eşigineç aýtdym, men bir zady bilmesem, görmesem aýtmaýan-a ony. Prosta diktatura size berenok şo maglumaty. Nähili ýatyp ýalbarsaňyzam berenok şol. Bir-de şo aýdýan dostlaryňyz, pogony dostlaryňyzam size berenok. Men maglumat alýan adamym wapşe başga adam. Meň maglumat alýan adamym stomatologdan gorkmaýan adam. Idi nahuý diýip çykyp gidýän adam o. Şoň ýaly güýçli adam, meň maglumat alýan adamym. Ol men pagondan alamok maglumaty. Şoň üçin ol oňa sporlaşmana gerek ýok. Farhat söýülmeýin ki bilen bäde näme üçin indi aýal maşgalam bardyr. Ikinji mesele. Pardon. Sen Berdimuhamedowdan gorkmaýan Türkmenistana çenli sözde Ohram Jadanow soň antisemitizm döretýän o adamlar bar diýip pikir edýän. Şolar bar diýip düşünýän. Men düşünemok, men bilýän faktiki bilenim üçin aýdýan. Siz näçe bol Türkmenistana çykyp gaýdanyňyzy?
Men täzelikde çykyp gaýtdym. Men täzelikde. Ýok, näçe ýylda çykyp geldiňiz? 10 10 10 ýyla ýeten ak 2014-de gaýtdym men. Siz 2014-de gaýdan bolsaňyz men 2017-de çykyp gaýtdym. Türkmenistandan.
Soň E, yo, indi sen aytacak bolýanyň dur Farhat, dur gel indi birazcık logiki bolalım.

Tamam Azat aga muny ikimiz liçkada gürleşeli hazir bärde gürleşip gitsek köp hazir bärde dostdan duşman köp diwaryň hem gulagy bar. Ýok bilotyn dostdan duşman köp ýöne iň bärisi sen Niýazow diýen adam ýönekeý halky kabinetine alýan adamdymy? Sen maňa şoňa jogap bersene.
Niýazow näme kabinetine? Niýaz diýen adam ýönekeý adamy öz kabinetine alyp bilýän adamdy. Ýönekeý adam diýip kime diýýäňiz siz? Ýönekeý adam diýen ýönekeý raýat. Ine, raýat bolsun ýa ministr bolsun, häkim bolsun diýen mysal getirýän.

Omatlar siz bä häzirki bilen 30 ýyl tapawudy bar Omat. Omat Niýazow oturyp obalarda çaýam içýärdi. Bilýän bolsaňyz. Wideolaram bar isleseňiz liçkaňyza ugradybam biljek size.
Video uradaýynmy wideolar?
Sen seniň çagalykdyky wagty wideoňmy? Sen näçinji ýyl Farhan? Men ça men çagal men 91 çagalykdaky wagty wideoma wideomam bar men size uratdyryp bereýin. Niýazowyň kabinetinde.
alyp bolany. Hawa bar. Köp wideolam bar men.
Suratlamam bar.
Ýok, başga soram ýok. Ýok, bärik gelip Azada, kak butdy men size bir zat diýen gaharyňyz gelmesin. Prosto bilýäniňiz 4 sany konstitusiýa bärik gelip adamy bir neme rawnoresa saljak bolýaňyzmy ýa adamy aljyratjak bolýaňyz men şoňa düşünemok. Men yani gerek däl oň ýaly zatlarda. Siz häzir habar aldym eýtdim. Onda da baý bilýän. Durun, durun. Durun, Ömrüza Umar Kulyýewden hem habar alyp beriň, ana her hepde nirä baryp, näme barmagyny basyp gaýtýar. Şondan habar alyp berseňiz-ä siz. Ya Murad Öwezowdan habar alyp beriň, nirde näme oturandygy. Ömrüza Umar Kulyýew. Ömrüza nirde şu wagt? Ömürzak Ömür Kulyýew. Ömürzak Ömür Kulyýew hälem Bekdaşda otyr, ony bütün dünýä bilýär. Kim diýdi ony Bekdaşda otyr? Bekdaşda otyr. Kim diýdi Bekdaşda otyr?
Bekdaşda otyran ok öýünde her hepdede baryp gaýtýar. Logiçny bir rassujdeýeniň bar bolsa, adam syýasy hereket döretýär, hereket däl indi Türkmenistan üçin syýasat hereket düşünjesi. ýerinde. Azat Jepbarow muny liçni äkitýär Türkmenistana aldaw ýollary bilen. Diňle. Şonuň eňdeşleri bar, şonuň gyz doganlary bar bärde. Bärde gezip ýören. Şolar bile aýtýar, gözenekde otyr diýýär, sen gelýäňden çykyş etýäňden ýok. Gitýäden atpiçatky tapşyrýar. Azat Gaýtbaýew, men size bir söz aýdaýyn, ine şu Azat Kepkanam, Azat Isakowam, ýaňky Ömruzagam näme etýärler bilýäňizmi? Olar uranok, sögenok, hiç ýerigem basanok, ýöne eline telefon berilenok ol adamlaň, düşündiňizmi? Hiç hili internete-de giribilenok, hiç kime habaram beribilenok, hiç kim bilen habarlaşybam bilenok, ýöne öýünde şol. O zatlary siz entek bilmeýän ekeniňiz, sorap görüň onda, bilýän garyndaşlar. Farhad, Jenaýat kodeksi, Jenaýat kodeksine, Jenaýat kodeksine 176-njy, 171-nji maddany aç. Men bärde çepekçileriň ýanynda aýda oturjak däl. Şu taýda Tamam jenaýat.
Siz jenaýat kodeksiniň 176, 170. Diňle, diňle.
Yo, 170.
Jenaýat kodeksi işleýän bolsa biz berden näme edip ýörüs? Türkmenistanda ýekeje jenaýat kodeksi ýa kanun işleýän bolsa biz Türkiýede näme edip ýörüs onda? Farhat, seniň üçin, meniň üçin işlemez. Ýöne Berdim Gamedow üçin işlär. Sen näle adam oturyp Hökümetde näle adam oturanlaryndan habaryň ýokmy seniň? Şo menem näle adam oturanlaryny bilip aýdyp otyryn şoňa. Näle adam oturanyny bilip aýdyp otyryn. O e, sizler pikir edýäňizler, kak butdy şeýle bolýar, beýle bolýar, şeýle uçdy biri bilen ok aňyrdan oýnamak üçin habar berýärin size. Ýöne men bu zatlary dokazat edip berjek. Men ýakyn ýakyn men habar bermeýän bu ýalzady.

He? Onda şu dokumentten alýan olsa gazapsaýt. Baýpaý getiren bolaýmy? Diňle, diňle, diňle. Men seni näme logika getirenim indi sen düşündiňmi? Men bilýän olaryň hakyky dokumentdir, dogrudyr, ýöne şu dokumentin ýalanlygyny aýtjak bolýan men. Diňle, bir minut, men saňa näme logika getirdim, sen wagtyk düşündiňmi häzir? Halk üçin, halk üçin.
Nime, Azat, e, temanyň tike däl-de, gaýra diýdiň-ä, Farhat. Yo, bak tek men sana sadece şunu diyecek olam. Evet, halk için, halk için, dinle, halk için kanun işlemez. Men sana yine bir sapar aytayım. Halk için, ene bizim hukukumuz gerek yerine.
Azat aga. Biz bilen jedelek oturan peydasy ýokdy.
Ýo, peydasy ýok, çünki siz özüňiziňkini dogry diýip otyrsyňyz, men hem özümiňkini dogry diýip otyryn. Sebäbi dogrudyr o, al çesto ýatýar, baranda men iki gün mundan öň aýtdym uze. Çärjewde oturanda hem aýtdym, öýüne baranda hem aýtdym men. A biz ilkinji günden bäri bilýäs da açyk gülem. Ýöne biz çykyp çykyş edemiz aga. Siz ilkinji günden bäri bilýäňiz, ýöne ilkinji günden bäri Azat baran okşa çäşe. Bar aga. Azat biziň watandaşymyz, özem öz çärjewimiz ýene bir sapar aýtýan. Eý diýende men millet aýrymsy zat edemä, azalyk döredemä. Sadece şuny diýjek bolýan. Kömek edip bilmeýän olsaňyz, wapşe gürlemäň. Ene bärdem kömek edip bilýäňizmi? Duruň an indi. Şuda ýaman gyzykly boldy. Siz kömek edip bilýäňizmi? Men Men taňry däl, ýene bir sapar aýtýan. Men taňry däl. Men taňry däl onda.
Siz näme üçin gürleýäňiz? Bir minut. Bir minut. Haçanda geçen ýyl Dur Sultan Taganowany, Dur Sultan Taganowany diýen üstüne basdyryp aýtýan. Ýalan töhmetler atan wagty men çykdym da ene şol Şwesiýada oturan iki sany ýaşulyny ýerine goýdum. Adwokaty zady ýok diýip. Mhm. Hatda adwokaty bardy şol şol günüň şertlerinde. Indi men sana Sultan Taganowan çykaran kim onda? Bilýäňizmi şony?
Sen çykardym diýäýme ýene. Yo, men çykarmadym. Ýöne siziň aýtýan adamlaryňyz hem çykaran okşa. Onam bile siziň aýtýan adamlaryňyzam çykaranok. Sizem siziňem ýanky Döwlet Baýhan özçe paşyrdaýa olam oňam hiç gaýsam hemmesem skaska. Ony çykaran adam başga. Ony çykaran adamy siz isleseňiz ýene 40 ýyldan hem tanap bileňizok. Soňky sapar girende de çykaran adam başga Dur Soltan Taganowa. O zatlar başga zady. Onuň üçin bärik çykyp ýalan gürlemäne gerek ýok. Dur Soltan Taganowany eýtdik, beýtdik. Hiç gaýsyňyzyňam eliňiz ýok ataýda. Hiç gaýsyňyzam edip bilmeýäňiz hiç zat. Mende ýüzüňizi aýdaýan siziň zady görmäň. Eliňizden hiç zadam gelmeýär, diňe gidenden soň bir aý arkasyndan çapak çalýaňyz boldy, bitdi. Hiç zadam gelmeýär eliňizden. Tamam owa temany değiştirelde bärik çünki prosta akyl satadylar da bolsa bolmasa. Ey.
Ey. 60 kişi 50 kişi adam bar. Sanksiýa primen eger poddeşka etjek botsaňyz sizden poddeşka gerek bize çelinç gerek şo çelinç çekip biljek adam orta bir näçe sany adam bar bir ýazyň arkana kömek edip biljek adam. Hany çelinç çekip ýüzüňizi açyp çelinç çekip biljek watandaşlar geliň ýazyň prosta bärik çykyp bazi munyň çykanynyň sebäbi Azat Saýytbaýewiň özüniň ýalan habarlary bilen meni

Wapşe ýokduram şo ýa şonakan adam. Prosta aýdadylarda ondak mundak mundak mundak dep.
Neme gep desek bolsaňyzlar bir içerden hawarlaşyňlar azatlyk ikiňizlerem degişli temany üýtgedeli boldy. Ine şurda ýaňy sesim gelip oturanmy normalnymy hazir. Hawa gel otura indi gel otan normalny watandaşlar başga kany girjek ýokmy.
Watandaşlar efiri paýlaşalym. Ondan sonra ekrana çift tyklalym. Ses gowy däl diýýär. Ses gowy däl diýýär. Ses gülýär ýaly, ses gülýär ýaly gelip otyr.
Bilmesin.
Watandaşlar girmek isleýäniňiz bolsa, hany ýaňy çepekçiler bardy-da girjek bolada.
Kim ýaňy kowardy nime? Pälwan kowardydan soň alam ýok görä. Hany bir iki sany çetek çalaly olar bilen diskussiýa edeli sagadam giç bolup gelýärsiň. Neme däl o bärde boş gygyryş. Ana geldi Guwanç Pälwan. Guwanç jidip.

Men Olga däl diýýä. Aktu a kim, kim siz o, şonuň suraty duran Olga Çaryýewa diý.
Eý köpüsi ulanyp biler-ä neme. Ýo köpüsi ulanyp biler owadana.
Ses gowy. Ala meni didi bärde. Kim o? WDWW ýurt didi. Al men. Isleg, o nädip isleg ýapyga, isleg ýapyk däl-ä. Isleg açyk dur-a, islegi ýapyk bolsa Farhad giremdimi?
Ýok men beýleki tiktokdan ötdüm. Gepleşjekmi Pälwan sen gowja normalny bir sögüş men wara diskussiýa etseň alaýyn bolmasa.
Gel Pälwan sen bilen bir diskussiýa edeli awa. Istek ýapyk diýe. Allah Allah. Istegiňizi açyň bärde bu gyzyl gök munyki dek neme bardyr sekiz gibi.